Саусыз.
Нидәге телевизорда шикелле үсеп каналларына, каналларына. Шулай шул. Мин сине бигеррәк якын күрәм бит әле. Рәхмәт. Мына рәхмәт.
телевизорда, әгәр дә телевизор, эй, мәтәм, кая гына башына өлгерәләр, мәтәм, сөйләп барасың. Бөтен сүзеңне яратам бит әле шундагыларны. Әйтеп бетергәнсең. Чыннан да гомер буе колхозда терлекче булып эшләгән, хезмәт Кызыл Байрак ордены кавалеры, 84 яшьлек Рузания апа өчен бүген иң истәлекле көннәрнең берсе. Чөнки ул аны бар тик шигырьләрен укып белгән. Телевизордан матур йөзен күреп, ягымлы тавышын Болгар радиосыннан ишеткән Шәмсия үзе бүген аның өендә кунакта бит. Үзгә кешеләр дә сөйлиләр, моныкын аерым, аның утырып, нормальный утырып, киблагызны, киблагызны белергә кирәк, дип әнә әтә дия идең. Шуларны бөтенесен тыңлаган мин. Беренче класска балаң киткәнгә мин кайчаннан бирле синең нидә җәшәп ятам. Моннан берничә ел элек Рузания апа, Шәмсия апаның шигырьләрен яратуын, аның сүзләренә язылган җырлардан мөкиббән булуы турында балалары кайткач өстәл янында сөйләгән була. И исән чакта, шуның белән бер кара-каршы утырып сөйләшәр идем, ди. Әбиемнең шул шул теләге бер дә күңелемнән чыкмады. Быел Җәйкене конгресста вакытта Шәмсия ханым белән очрашкан очрашып, шул әбинең теләген аңа белдердем. Ә Чүтигә кайту турында тәкъдим иткәнем, ул бик теләп ризалашты. Кайсы гына авылга кайтса да, Шәмсия апа андагы мәктәпкә барып, укучылар белән очрашмаса, Шәмсия апа булмас иде. Бу юлы да шулай булды. Рузалия апаларда азрак чәйләп алгач, ул Чүти мәктәбендә иде. Шагыйрәне укучылар 500 лык тарихы булган авыл, аның мәктәбенә, танылган шәхесләренә багышланган музей белән таныштырдылар. Дөресен генә әйткәндә, Куайбыч ягы үзе дә Шәмсия апа өчен чит-ят җир түгел. Район яңадан оешкан 1991 елда ул аның гимнын язган шагыйрә бит. Үзенең Мөслимен дә чын күңеленнән яраткан һәм йөзләрчә шигырьләрен багышлаган Шәмсия Җиһангилова үз итеп, якын күреп, районыбызга багышлап Язмышым син кайбычым дигән җырын бүләк итте. Бу җырга сүз авт җырның музыкасын Илфат Дәүләтшин язды. Мин аны Кайбычның гимны булып китәр дип язмадым. Бу Кайбычның гимны булып киткән шигырьгә дә тукталып китәргә кирәктер. Монда Кайбыч кешесе итеп күз алдыма китереп карадым. Кайбыч кешесе, Кайбычта яшәгән кеше нәрсә уйлар иде? Яңадан инде район булып тергезелгән Кайбыч турында бит менә шулай туган шигырь ул. Әлбәттә инде, шагыйрь булган җирдә шигырьсез дә булмый. Бу көнне дә шигырьләр күп укылды, истәлек-хатирәләр сөйләнде. Ә менә җырлаучы-шагыйрьләр сирәк була. Шул сирәкләрнең берше, Сәмсия Җиһангирова, җырлап, чүтилләрне сокландырды. Кызыл төлке

Залда әгәр дә битараф бер-ике күз күрсәм, егыл да үл. Ә менә Шүти авылына килгәчтен, Шүтигә күчик инде, искиткеч балалар. Бердән баланың татар теленә мөнәсәбәтен аның кымырдап кымырсып утырганыннан да белеп була. Менә шыгыр-шыгыр киләләр, укытучылар әйтә, балалар тәртипле утырыгыз инде, балалар тыңлагыз инде, хәзер бетә инде. Рәт саен укытучы утыртып куйган андый очраклар да була. Ә менә Чүти авылы Мөкиббән киткәннәр. Һәрберсе, әйтерсең лә, һәрберсе шигырь яза. Көннең икенче яртысында шагыйрәне авыл мәчетендә каршы алдылар. Биредә кунакка сораулар байтак булды. Гаилә хәле дә, балалары да читтә калмады. Димәк, халык әдәбиятка битараф түгел, яраткан язучысы белән кызыксына, аның шигырьләрен яттан белә. Без аның иҗатын действительно бик каты яратабыз. Төшкән саен китапларын, әй, шигырьләрен, апа, Зөлфия, кер, кер тизрәк ди. Бирәк матур сөйләү, ни ди, аның белән бит инде алар танышлар да, дуслар да. Шуннан бирле мин аның бөтен иҗатын карап барам телевидениедән, шигырьләрен яратып тыңлыйм, тем более менә әниләр турындагы инде. Сүз дә юк, халыкның яратуын һәм хөрмәтен сорап та, сатып та алып булмый. Җырчылар күп булган кебек, татарның язучылары да бихисап. Ләкин кеше күңеленә кереп, анда урын алучылар гына сирәк. Шәмсия Җиһангирова нәкъ шул сирәкләрнең берсе. Еллар дәвамында үзенең гадилеге, эчкерсез һәм шаян күңелле булуы аңа шундый хөрмәт һәм ихтирам китергән дә инде. Яшьләргә менә дигән өлге бит бу. Татарстанның кайбыч районыннан Рамис Сафин татарлар.